Nkaaba onsi nkoimokerera igoro, nkamanya konyora abasacha bambwatete bamorekete chitochi, bakoomita iga abwo emioro nyakeru e chifu obosio omotu, bakamia konyenya okoboko omogongo, bakabwata bakambuna okoboko boko, bono mbeteire echuuma okoboro buna abwo bakambwata bakambuna. Tore omotindiro, bakaba gontebia, Tara gochia agwo. Aye bono nkamenya kogosokori gochia agwo, bakang'ea kobwati korwa maya ne chitochi. Aria mbwatete rende nkasoa echaye yarenge abwo iga, nkasoa ime iga, naboigo babwate ekerengo kiabo naki okong'ita. Nkaikire tima agwo iga, nkabera iga nabo nyigwete bakondiria.

Narinsuete omochie oyio iga bwoba, nkaanga, nkabwata ngasoa ime. Aria bono omonyene rende abwatete akang'ea gokuura omonto naro ore iga iga omoibi iga iga, nkotebia omonyene tindi moibi. Aria bono rende arangete chiamate chigacha, chiamate rende nario chiatebete rende. Eng'endu enamba y'omoyo y'omoruki one nari bono ng'agete esie ime, aye omoruki achete rende nari bandetete nyangi na Nyagitari. Bono enyangi naga iga, inchegete obokonyi bwe Nyagitari mbategete chibesa, bono timbwati bokonyi bonde. Tata asirete, mama asirete, ninche ndororo ne breadwinner. Bono eserekari. kenyare gonkonya omweMCA oito anyare komanya amang'ana ayio igo, eserikari enyare gosoa ime tobwate omweMCA oito Richmond Manani anyare gonkonya, omwegabana oito Simbarati, naende onya tosoe owomen representative oito. Eserikari bono ngosaba enyare gosoa abwo emanye ekiombe ekio ki'abanto aba agoita abanto. erinde geserekari etokonye. Ase omochie oyio natamerete, omosubati oria narenge okwora omoiri, nkoenda gochia gesieri are, rende inkonya koabura gochia ororo, inkomotebi tiri moiri, nario bono agasaima, akamboria amang'ancha ayio nkorukoru, omogambi one, nkamotebia omogambi one n'Ambrosi, nario abwatete omogambi Ambrosi rende bakamoakera esini. Ekero nachete gotama omochie oyio, naende bono bagacha baria barenge komu egento namanyete baria barenge omorega chitochi barenge kong'ita nabo basoete ime naende bakang'ea kong'ita iga abwo bakomboria ng'a okwamanya, nkabatebia eng'encho barenge kong'ita na tinarenge konyara korora onde. Aria omonyene ase obeke korwa nyomba, omonyene nere naria aga akang'ina nere kong'ita emioro korwa abwo iga, naende oba abasamaria.

Tiga agwo. Akabwata agacha oyomo agateba, Tiga ngutore ayio. Agateba, Gaki, tiga nkoe nonye nenamba y'esimi, mwake mokana igwe ng'aki otebi naitire. Nario erio basabete esiemi bakong'akera chinsasa saa tisa chia kemani. Egaabu, tokaenda nepikipiki bakoa tokanyora nonya are isiko Ogaabu are amanyinga oo. Nario toimogete tokamoira Nyangina. Nyangina abwo noyo abe okorwanerera obogima bwaye sana, noyo orenge bobe na kende intwe abwate. Togateema gosaba abairi, gose mbatokonye, rinde akore. Iga natore Kristo Yeso aye inche tinye taete, ere nakoeba nakoeba sikrebu, naeba amatoke, naiba ebinto ebi, naiba amabati nkoeba narenge, eri naende Nyasaye agachia agasoa ime yane engachi ngatooreka, natigire oboigo, eyio naende yoboigo. Ekanisa, ekanisa tinasoa kanisa, naki bono omogambi oo, omogambi oo, omogambi orantomere abanto banchunguze, babe gose natigire orweti. Namang'ana nabwate bono ase oyo.
Erio oria rero ebangosa, natagana inche nabae konya, bambwate. Chinsa natete kobwata.

Ekero ase oboibi iga mbosire na ensemo ya Nyakoa chisitechi, ensemo ye chisitechi, na okonyora chingoko echi chigoiterigwa ne chipigipigi, omonto omagwansa gotara na amagoro gocha echiiro emeng'ora na amano amatoke. Amatoke buna aba abanto ba ba bakoineka amatoke babuche esikusi matoke ntori konyanyora oyo orache obwate ritoke echiiro.

Abagaambi babo geka na nyakoe Ward. Gochaakera Chumatano etoke ande enyomba ase enyomba omonto atware rirube ase arwete, na abanto mbari buna okokora echiro saa mbiri kogoitungera kwauru chibesa. Bono iga amang'ana aye tari gochika bo ase na nyakoe na Bugisero Ward, na omonto ebinto biaye bibere igoro ebinto mbiabwate tibire moto oche okori chisimi, egasi, nabo okogenda abagere abwo bechigori tibamosochia. baatamete ebinto ebi nobo bire polisi motocho mbiabwate tugoro. Na ase amang'ana abera rero nyakoe omwana nare twabwate oibete ekerogo, bwangambire kogenda are ekanisa, bwamwabeire agende ekanisa buna atebire. Naende egento ngochi gotebi. na riotero, twenty four platters nao bakoba, babeka enyaroka-nchera yateneni mpaka egari. Abanto bamanya gotuboka korwa rigori, baita omonto bw'egari, baira chibesa, na oyio nomosubati ogoteneni eh, ogotenenia egari. Ekero atenenirie egari, abanto aba batuboka korwa orotango, baita omonto buna bono mbaite ekaa moiso onde omogere gete, bakamogora erifu mia moja hamsini. nefundi ya Ankuru Mosocho yaireire ekobeka tairi. Naomi isetwe akaurwa siringi elifu sita nesini, na abaibi abwo oyomo obo, ekuru buna ere etwe abwatire. Bono ntori gochia korara, totaete tosibinya koena bwise erogori. Mbuya mono. Ritang'ani gokupasta makari osiminyega.

Ase inde bono inchuo onkonye. Nkagenda ororo, nkanyora Omosamaria omuya, bamoirire omochigete agwo nonya namoruseti, nabo bamokebete omotingiro naende amaboko bakamobutora, noare nyagitari.